Sidiat mindat le ee nih mindat khu an lak tiah kan hun ṭial i a tlawmpal te a lung nuam lomi a lung a nuam lomi nan um pah i mahte kha van chim kan duh. Atu video kha nan van zoh lai. Mah video minute pakhat tluk deng a saumi te khan a fiang. Khakha Mindat i a ummi sac ralhrang pawl zeimawzat an rak i surrendernak an rak i amhnak a si. Mah in amh lio i a chung i a cawlcangmi mipi ralkap lei kha ṭha tein van zoh u law van ngai u law Yakhain ralkap AA holh lawngte deuh a si lai. AA lawngte kha a chawhlehmi nan hmuh hna lai. Khah a ṭhu san lo. A ruang cu Mindat kahdohnak ahkhin AA nih a hram in a dongh tiang a tlaih dihmi si. Biuha vialte amah nih a suai dihmi si. Teihpuai phawsawngtu ah CDF Mindat an si. Atu Mindat kahdohnak ahkhin Atu Chinram chaklei kan ti lai cu te. PDF zolan an i tel lo. Sino sindep an i tel lo. Cun thlanglei Laitlang in CB chungtel chungah MDF an i tel lo. Cun Kanpelet CB chungtel an i tel lo. Matupi B1 hi tlawmpal tein i tel lai tiah an zumh. Aa telmi a fiangmi cu Sakae Magway Line chung ummi local PDF NZUZ tang i a um lomi pawl bu na kaa phoih ti bantuk, cucun PDF phu hme tete a dang ti bantuk le YDF Your Defence Force pawl kha tlawmpal tein i tel. I ninety nine percent minute kahnak i ṭuanvo a latu le a hmai a kalmi cu AA le CDF mindat an si. A thi le aa khawngmi zong CDF mindat le AA lawng te deuh an si. I mindat an lak kha kan lawmhpi hna. Congratulations zong kan van tuah. I kannih kan hmuhning ahcun siidep le siidep mindat le ee nih an lak tiah kannih nih kan hmuhmi a si. Ziate cun a chung i cawlcanghnak vialte kha ninety nine percent kha ee le siidep mindat an si caah khan ee le sideh Mindat tiah kan hmuh caah kan ṭialmi a si. Kan ti zong kha a sualnak um lo. Cun CB le AA nih Mindat an lak ti zong a sualnak um lo. A ṭha ṭhiamṭhiam ko. Khat le hmuhnak ah. Asinain kan nih hmuhning ahcun sideh Mindat le AA nih Mindat khua an lak ti kha kan hmuhning a si. Mindat kha November ni kul in kahdohnak an thawk. December 21 ah an lak. AA minung zahnih in zathum kar nih an telpi hna. AA, AA bawi, bawi rank a simi officer rank tiang a thimi an um hna. Falam zong khi AA zahnih zathum nih Rak telpi hna sehlaw hriam le nam he minung zahnih zathum he tiah biuha vialte mah nih rak suai rak tlai dih hna sehlaw atu mindat bantuk khin maw Falam zong khi December 21 hrawng ahcun rak lak khawh ko hnga. Mindat bantukin A an i a telpi lo caah Falam zong tutiang an la kho rih lo. La kho hram hna seh tiah duhsaknak zong kan ngei. CDF Mindat cu AA nih bawmh lo kha duh lomi a si. A ruang cu Mindat ram chungah cun AA nih sakhan chiahnak a hal hna. CDF Mindat nih sakhan hmunhma ram ṭha tein pekmi hna a si. AA AA chawlehnak siipuai tuahnak lampi an hriamnam phurhnak lampi pakhat a si ve. Magway lei in Yakhan ram an rak luh tikah Mindat ram khi an rak tan chih tawn. Falam hi cu AA nih a herh tuk lem lo kan ti khawh. Siipuai a tuahnak lam a si lo, hriamnam a cawk luhnak lam a si lo caah a herh tuk lo kan ti khawh. Cucaah cun mindat bantukin minung zahnih zathum telin le hriamnam he tiah Falam kha a bawmh lonak a si tiah kanmah nih cun kan tungtanhmi a si. I zeitin mindat le AA he a pehyu an um le um lo timi cu kan thei fiang lo. Matupi kahdohnak ah khan Matupi B1 nih dain khan e si AA an auh hna. I hriamnam an lakmi a ṭhami paohpaoh cu AA nih aa lak dih. Hriampi pa deuhdeuh sathah siseh law sa siseh law nawn paṭang pawl kha chiahta kan ti lai cu. Atu Mindat hi ta Mah bantuk hriamnam a ṭha deuhmi le a dangdang pawl hi nih a lak ve lai maw timi tu cu kan thei lo. Asinain matupi ah matupi lio tu kha cu AA nih hriamnam ṭhami le zenkuan ṭhami pawl cu aa lak dih tiah kan theih. Atu Mindat kahdohnak ah an tlamtling i kan lawmhpi tuk hna.